Adam aslynda gaty ejiz we güýçsüz. Hawa, Ýöne bu ýagdaý adamyň iň güýçli tarapydyr. Oň ejizliginde gaty uly güýç bar. O nähili beýle bolýar, halypam? Adam ejizligini bilýän bolsa, ähli güýç çeşmeleri oň buýrugyna tabyn edilýär. Mysal üçin, adam bäbek wagty hiç hili güýjüm bar diýip bilmez. Şeýle bolansoňam, oň ene-atasy oň buýrugyna tabyn bolýar. Töwereginde perwana bolýarlar. Bu düzgün hemişe ýörgünli. Adam Allanyň huzurynda ejidigini boýun aldygy saýyn, güýçsüzdigini bildigi saýyn çäksiz güýje eýe bolýar. Beýle bolsa, adamyň güýçli halatyndan soňra gelýän garrylyk döwrem bar, güýç-kuwwaty gaçyp garraýan döwrem bar. Ana şo wagt oňa seredilmese, kemsidilse ýa bu ýagdaýda oňa kim kömek etmeli? Diňle Salyh. Ene-ata adamyň hormat goýmaly iki mukaddesligidir. Öwezlerini dolup bolmajak iki beýik mukaddeslikdir. Olara edilen ýagşylyk çagany jennete gitjek ýoldur. Diýmek, ene-atany sylap, hormat goýmak Allanyň dergähinde-de gaty möhüm zat-da. Hawa, jennet biziň ýanymyzda, ene-atalarymyzyň kölegazy ýaly ýakynymyzda. Ol ebedi äleme giriş olara edilen ýagşylyklaryň içinden geçýär. Ene-atasyny gözüniň göreji kimin saklaýanlar nähili bagtyýar adamlar! Olar Hakyň dergähinde-de, halkyň dergähinde-de nähili ýagşy adamlar! Elbetde, ýöne ene-atasyna göz-gulak bolmaýanlar nähili betbagyt adamlar! Ýöne ýalňyş iş edýänlere kömek etmeli. Ýalňyşlaryny düzedip, dogry ýola düşmekleri üçin. Onda biz ýene-de işe çykmaly-la! Bizi haýyr ugrunda ylgadana minnetdar. Oňa şükürler bolsun. Salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Nirä? Şu töwereklerde garyluraýy bolmaly, men şo ýere çenli äkidermiň? Bäş üç teňňe oklasaň, elbetde äkiderin. Neneň görýäň? Ýöne ýanymda pulum ýok. Äý, puluň ýok bolsa zyýany ýok, onda ýöremeli bolduň halypa, gaty görme. Eý Hudaý! Eý Hazan urmuş diýsänim. Dur bakalym. Durany, dur, dur. Gowulyk bolar ýaly gowulyk dile. Bolýamy? Inim, dogrymy aýtsam, Hadrata kimin dadymy edişdim. Muny süren bolýan weli motoryna hiç düşünemok, ýolda galardym. Hä, garrylar öýi diýýämiň? O ýerde näme işiň bar, inim? Şo ýerde işlemeli men. Näme? Garrylar indi müdir bolup işe başlamaly. Hä? Müdirimmi? Hä, näme boldy? Diýmek, täze gelmen müdirim sen-dä? Näme üçin öň aýtmadyň, müdirim? Men Mahmut Tokgöz, men garrylar öýüniň baş hyzmatkäri. Şeýlemi, örän oňat. Menem begenýän-dä.

Bu düýn getir torbaňyzy götereýin. Ýok Mahmyt aga, hökman däl, sag boluň. Ir bolýanyna nähili, binamyzy haladyňyzmy? Hawa, gowy. Internetde-de birneme göz gezdiripdim. Ýörüň! Aw, Namyk aga, Namyk aga, nirä barýaňyz, nirä? Näme boldy? Bu Namyk aga agtygyny görkezenoklar oňa. Olam ýygy-ýygy gaçyp, ony görjek bolýar. Oňa düşündim welin, oňa näme üçin edil käýýäýen eltip gygyrýaň? Ol başga dile düşünmese näme? Namyk beý. Namyk aga, bu tarapa ýöräýeliň, gapyny ýalňyşaýdyňyz öýdýän. Men gapyny ýalňyşamok. Näme üçin ýalňyşaýyn? Men näme, akmakmy? Estagfurallah, agam, men beý diýjek bolmadym-a. Sen kim borsuň? Men bu ýeriň täze müdiri. Hä, bir sen ýeteňokdyň daşdaýk. Gelip gelmäne men tutdum diýsene. Ýöne, näme etseňem men gaçaryn. Gaçaryn, müdir. Gidip agtygyny tapjak. Mahmyt aga, Namyk aga kömek edäýiň-dä. Bolýa, müdirim. Ýör Namyk aga, ýörüň. Namyk aga ýör. Ýör, ýör. Gündiziň haýyrly bolsun. Men öňki başlangyç mekdep mugallamy Muhsin Bahçewan. Siz diňleýärmi oglum? Sen täze müdir, şeýle dämi? Hawa. Men bu ýerden şu gepde anyk çykarylýanmy? Düşünmedim mugallym. Meň oglum üç aýdan bäri tölegimi tölemeýä. Ondan habaram alyp bilemok. Öňki müdir aýyň on bäşine çykaryljakdygymy aýdypdy. Bu gün Eýýäm on ikisi. Muhsin mollum, pylan zat diýmäýin. Hasaplara seretmeli bor. Haa, hasap alyş diýsene. Oňa galan bolsa işimiz gaýtdygyda. Gaýdaý, Muhsin mollum. Gaýdaý, gaýdaý. Sen goş-golamyňy döwüp, ýuwaş-ýuwaş taýýarlanyber. Onsuzam bu ýerde bolasyň gelenok-a. Olar seni kowmaka, özüň gidiber. Iň bolmanda mollumlyk abraýyňy bir ýitirme. Müdirim,

Öňki müdire näçe gezek aýtdym ol diňlemedi bi möwhibe hanym dermanlaryny içmeýär hemişe şeýdip zyňýa. Bolýa. Özüm bir alajyny taparyn. Allahym maňa güýç kuwwat ber. Müdir. Aýdyberiň ýaşuly. Menem seň ýaly täzelikde geldim. Şeýlemi? Gaty gowy. Gowy näme işlesen? Meň düşegim örän gaty, düşegimi çalyş. Bor ýaşuly. Häzir Mahmyt agany ugradaýaryn.

Ertiriňiz haýyrly bolsun Name gaga. Agtygyňyzyň suraty öýdýän. Siziň ýanyňyza iň soňky gezek haçan geldiler? Meň ýanyma hiçim gelmese näme. Diňe şu suraty uratdylar. Indi gelerler. Ýok gelmezler. Gelmesinlerem. Gelnim bolýan ol aýal gümüne gitsin. O näme üçin beý diýýäňiz? Beterem diýerin. Meň oglum lukman. O bolsa şepagat uýasy. Düşünýäňmi, şepagat uýasy. Eýdip-beýdip oglumy aldapdyr. Olar bir-birlerini söýýän bolaýmasynlar? Müdir, beý diýme. Hemme kişi öz deňini tapmaly. Şepagat uýasam bir lukman bilen deň bolup bilermi-ä? Ol meň oglumy aldady. Indem maňa agtymyň görkezenok. Bir-birlerini söýýämişler. Hüm. Mollum, ertiriňiz haýyr! Mundan beýläk maňa hiç kimiň mollum diýmegini islämok, ýoldaş müdir. Näme üçin, mollum? Indi molluma hormat goýlaýam näme? Seret-ä maňa! Beýdimäň, mollum. Siz mollum ahyryn. Sizi hemişe başymyza täç ederis. Meni beýle öwýäň weli bu ýerden çykarypsyň öýdýän. Köçede galmaly boldy-da. Häý, Muhsin mollum. Ýok, mollum. Bir alajyny taparys, çynym bilen aýdýan. Bir çykalga tapylar, gaýgy etmäň. Men oglumdan başga hiç kimi gaýgy etmen, ýoldaş müdir. Hany meň eýjejigim, hany enesiniň melegi? Wah, meň bal gyzym, janym gyzym! Tamer, haçan gidýäs? Gidelindi. Ýöne ýaňy geldiňiz-ä, gyzym. Tamer. Eje, biz gitmeli. Men gyzymy alaýyn. Haýyş edýän, haýyş edýän, gyzymy beriň. Tamer, hany men daşarda garaşjak, çaltrak bol. Oglum, sizde bir üýtgeşiklig-ä bar. Ýok, eje, näme bolsun? Bar, oglum, bar. Nermin şeýle-de meni halamaýar. Ýöne edil muň ýaly ajabjynmazdy. Senem gaty gaýgyly görünýäň, oglum. Menden bir zady gizleýäňiz. Näme gizleýäňiz? Ýok, eje, hiç zat gizlämok. Bolýa, men turaýyn. Sizi seredýänlere birazrak pul goýdum. Gerek bolsa şolardan alarsyň, bolýa? Biz indiki hepde ýene geleris.

Wah oglum bize bagt nirden ýetdirsin. Eýgilikmi? Ýa bir aladaňyz barmy? Meň-ä aladam ýok welin ogluma bir zat-a bolýar öýdýän. Maňa hiç zat aýdanok. Siziň dermanyňyzy içmeýäniňize gynanýan bolmagyňyzam mümkin. Olar meňki däl. Hawa siziňki däl. Sebäbi siz hemmesini zyňýaňyz. Ýoldaş müdir. Wah, oglum, öň hemme zat gül ýalydy. Gül ýaly diýýänimem, kim bu ýerde bolmak isleýändir öýdýäň, ýöne şonda-da, Hudaýa şükür, hoşalym. Emma iki aýdan bäri ogluma bir zad-a bolýar. Menden bizar boldy öýdýän. Menem oňa mundan beýläk ýük bolasym gelmeýär. Dermanlarymy içmesem, belki, hemme kişi menden halas bolar diýip pikir etdim. Beýtseňiz hiç kimim halas bolmaz Möhübe daýza. Ynanaýyň, ne siz, ne-de ogluňyz hiç haçan halas bolmarsyňyz. Enşalla siziň aýdyşyňyz ýalydyr müdir oglum. Enşalla. Meň düşegim gowy däl. Ýöne, düýn çalyşdyg-a. Indem gaty ýumşak bolupdyr. Bolýa, ýene çalyşaýarys. Eý-woý! Namyk aga gaçyp barýa. Dur, Salyh, dur, dur, howlukma, birazajyk howlukma, goý gitsin. Indi görmeli zadyny görmeli wagty geldi. Hä, gyzym? Hawa, daýy. Şuňa seretsene, şu suratdaky gyjagy tanaýamyň? Hawa, bu gözel ahyry. Şo meň agtygym, nirde ýaşaýar olar? Şu wagt meň doly ýadyma çönok. Garrylykda. Şu töwerekde bolmaly özä. Şu tarapdaky uly jaýda ýaşaýar, ýöne Gözel şu wagt ileridäki seýilgähde. Bizem şo tarapdan gelýäs. Hä, gaty gowy. Köp sag boluň. Sag boluň. Sizem.

Ýene muňa seretsene. Çaga seretjegem bolanok. Bar pikiri gybatda. Şepagat uýatsa hakyky. Gözel? Hawa. Gaty odunjy ekeniň gyzym. Gorkma gyzym. Men seň ataň. Seret, suratyňam bar mende. Hawa, bu meň suratym. Hä. Al hany gyzym, bu saňa. Çynyňyzmy? Çynym. Ýör hany, ýör gideli. Ýöne ejem. Biz Myradyň ýanyna barýas-a. Ejeňem şo ýerik barar.

Kakaň men barada hiç zat aýtmadymy? Ýok. Meň atam ýokmy diýip soramadyňmy? Soradym. Näme diýdi? Hiç zat diýmedi. Haý eşek diýleni. Näme? Ýok, hiç zat. Hiç zat diýemok. Ajykdyňmy? Hawa, azajyk ajykdym. Ýör onda, garnyňy doýuraly. Näme iýesiň gelýär? Bilmedim-dä, etli gutap. Bolýa, etli gutap iýeris. Ýör hany. Gyzyma nähili gelişenini bir görsediň. Ýöne bu gezek azrak dykyz örüpdirin. Azrak gowşak ören bolsaň bolardy. Gözel? Allajan Gözel ýok. Gözel? Gözel! Seretsene. Gözel diýýäniň gyzylymtyl geýimli gyzjagaz bolmalymy? Hä, hawa. Onda ol bir ýaşly adam bilen şu tarapa gidip barýardylar. Nähili adam ol? Sakalsyz, murtsyz, salyk ýüzli, çal penjekli adam-da. Gaýynatam? Bu gaýynatam bolmaly. O gyzymy alyp gaçypdyr. Dur, dur, aljyrama. Gaty daşa giden däldirler. Telefonyň bar bolsa, polisiýa jaň et, olar derrew taparlar. Oh-ho, gaty uly eken. Seň üçin şoň ýaly uly-da. Seň özüň-ä ullakan gyz, şoň üçin etli gutagyň-am ullakan. Mekdebe-de gidýänsiň sen? Birinji B synpda okaýan. Şeýlemi? Haýsy mekdebiň birinji synpynda okaýaň? Şu taýdaky mekdepde. Metjidiň ýanynda. Sary reňkli mekdep. Düşnükli. Ýene bir etli gutap alalmy saňa? Hawa. Bolýa. Häzir geler. Ana, seret. Bagyşlaň, ýaşuly. Şahsyýetnamaňyzy görmek mümkinmi? Şahsyýetnama? Şahsyýetnamam näme etjek? Men näme ogrymy? Şu ýerde oturyp agtam bilen etli gutap iýýän. Şahsyýetnama ýok size. Ýoldaş komissar, men nädeýin çykanymda şahsyýetnamamy almandyryn-a? Nirden çykaňyzda? Ýaňy aýtdym-a, garrylar öýünde bolýan men. Onda bu çagany nirden tanaýaňyz? Ol meň agtygym, agtygym. Gözel, Gözel balam! Gyzynyň barlygy ýadyna düşdi öýdýän. Men nädeýin? Maňa agtyň görkemi şeýle bor-da. Jenap, bu adam çagaň öz agtygydygyny aýdýar, näme diýýäňiz? Ýoldaş komissar, meň nägileligim ýok, köp sag boluň. Ýör, gyzym. Be, munaý. Bolmanda näme, arz etjekmi? Eşek diýsäni. Ýaşuly, munyňyz-a gelşikli bolýa. Bagyşla, oglum, birden gaharym geläýipdi. Onda maňa-da rugsat ediň. Şeýle diýsene. Sen ýaman argyn görünýäň-le. Entek kimligiňem anyklamadyk. Ine, şu ýa tüýs bolaýdy, men namyk bakyr. Näme, ýalan sözleýändir öýdýäňmi? Ýaşuly, dogry aýdýan bolsaň, muny subut etmeli borsuň. Ýanyňda şahsyýetnamaň-ama ýok. Dogry aýdýar, Ýoldaş Komissar. Namyk aga biziň Garly öýümiziň myhmany. Sag bol müdir oglum, Hydyr ata kimin dadyma ýetişdiň. Işdäňiz açyk bolsun. Ohow Namyk aga, agtygyňy tapdyň ahyry. Hawa tapdym tapdym. Mende agtygymy görmäge hakym ýokmy? Sizden soraýan, hakym ýokmy? Elbetde hakyň bar-la. Olar göýä garramajak ýaly. Garradyk diýip biz işe ýaramars öýdýäler. Hiç zat edip bilmeris öýdýäler. Bizi öz agtymyzy görmekden mahrum edýäler. Edenlerini edýäler. Biziň elimizden näme gelýär? Muhsin mugallym, O çagalary biz ulaltmadykmy? Şu ýaşa çenli biz getirmedikmi? Şo gaýraty görkezen bizdämi näme? Häzirki garrylymyz muny üýtgedip bilermi? Üýtgetmez. Men çagamy şu ýaşa çenli getirip, Allaň kömegi bilen adam eden bolsam, Henizem oň üçin bir zatlar edip bilerin-ä, Allaň kömegi bilen. Dogrudanam başararynmy?

Allajan, ogluma gowuşmagyma özüň kömek et, Allajan. Saňa ynandym. Senden medet dileýän.

Adamyň gidere ýeri bolmasa nähili erbet eken. Adam zalym we huşsuz. Özüniň iň ejiz döwründe kebelek kimin hyzmat eden adamlary garransoňlar, güýç-kuwwatdan gaçansoňlar nädip kowup bilýärlerkä? Allaň dergähinde bili bükülen garrylar, sallançakdaky bäbekler tebigatdaky haýwanlar yrsgalyň iberilmegine hemem bereketlenmegine sebäp bolýarlar. Garrylaň ölmegine garaşýanlar, olaň bolmazlygyny isleýänler özlerine gelýän yrsgal-bereketi böwet bolýan biçäreler bolýar dagynda, şeýlemi? Dagydaky ýabany haýwanlaram rehnediň, yrsgalyň gelmegine sebäp bolup bilerler. Ýöne badamlaryň içindäki wagşylar bolsa her hili ýagşylygyň arasynyň üzülmegine sebäp bolýarlar. Bu bolsa adamlaryň nalyçly gapma-garşylygy. Biziň maksadymyz entek wyždan duýgusyny ýitirmediklere bu garşylygy bildirmekdir. Mewibe daýza, geliň, geçiň, geçiň. Oturyň şeýle. Şu ýerde oturaýyň, geçiň. Eýgilikmi? Aladaňyz bar ýaly-da. Aladam uly oglum. Allaň kömegi bilen ähli derdiňizi dep ederis. Aýdyberiň daýza, sizi diňleýän. Men gitmeli balam. Bagyşlaň, düşünmedim. Nirä gitmeli? Men oglumy tapmaly. Bir derdi bar, men bilýän, menden gizleýä. Gidip gelnim bilen gürleşip, näme bolany bilesim gelýä. Ýene biraz salym garaşyp göräýmeli ekeniňiz-dä. Goýber gitsin. Hakykat bilen ýüzleşmek isleýän bolsa, oň bilen ýüzleşjek güýji-de tapar, Allaň rugsady bilen. Sen meni gaýgy etme, Salyh oglum. Dermanlaram içdim. Erbet zada duşaýsam daýanaryn, özüm elden bermen balam. Beýle bolsa Mahmyt aga siz äkitsin daýza jan. Taňryýalkasyn oglum. Ýöne gaty seresap boluň. Arkaýyn bol oglum. Mewhibe daýza nirä barmakçy bolsa şo ýere-de äkidersiň. Bolýa müdirim. Menä gaty üşedim içerik girjek. Geçiň. Görüşýänçäk. Ýanyndan aýrylmarsyňda Mahmyt aga, düşündiňmi? Bolýa müdirim, bolýa. Sag aman baryň. Sag bol balam. Gündiziň haýyrly bolsun Salyh. Sag boluň. Salam Salyh jan. Muhsin mollum, bir salym gürleşip bolmazmyka? Elbetde. Muhsin Muhsiniň ogly görnenokla. He, hawa, haçandan bäri görnenok. Muhsin pullama töläp bilenok. Birden bu ýerden çykarlaýsa näme ederkä ol? Nirä giderkä? Hemmämiziň başymyzda şo dert bar. Bütin ömrümde kirine ýaşamakdan dynmak üçin ýaşadym. Häzirem-ä kirine ýaşaýan, hemem myhman. Ýerimem ýok, ýurdumam ýok. Soň gelsin-dä. Ah, näsini aýdýaň? Ogluňyzdan-a habar ýok, Muhsin mollum. Aý, nätjek-dä? Men şu gün käbir ýere jaň edip gördüm. Sizi tölegsiz görnüşde başga bir garalar öýüne geçirmegimiz mümkin. Başga ýere diýdiňmi? Şu ýere zordan öwrenişdim men, oglum. Başga ýerde bu ýaşdan soň men näme ederin? Öw! Indi ýaşamak meň üçin uly ezzet bolup başlady. Allah bagyşlasyn meni. Ýöne şeýle-de. Ýaşamakdan halys iýdim, bizar boldum. Beýdimäň. Alladan umydyňy üzmäň. Men diňe siziň kösenmezligiňiz üçin ýol gözleýän. Mundan beter kösenmerin. Nirä gitmeli bolsa gidäýeris. İşte bu Mahmut aga, oglum bilen gelnim şu ýerde ýaşaýarlar. Tüweleme, hiç zat ýatdan çykarman ekeniň. Evet, Mahmut. Hawa, Mahmut aga, gynansagam, Hiç zat ýatdan çykaramok. Sag aman bar enesi. Dogrusyny aýtsam iň gowusyny etdik. Onsoňam men saňa seredip bilmezdim. Sen özüňi artykmaç ýük hasap ederdiň. Dogry gyzym, hak aýdýaň. Men üşeýän. Tamer, sen kän güýmenme. Oglum, meni käte görmäge gelersiň-ä, şeýle dälmi? Bor eje. Boş wagt tapsam hökman bararyn. Eje, maňa gaharlanýaňmy? Sen meň oglum-a, bala. Menem saňa bir gaharlanarynmy? Näme etjek-dä? Siz şuny oňaýly gören bolsaňyz, sen bagtly bolsaň, arkaýyn ýaşasaň maňa bolany, bala. Ýavrum. Oglum. Kime bakmyş? Kim gerekdi size? Ben Tamer, Men Tamer bilen ýanyma barmyş. Nermin hanymyň ýanyna gelipdim. Men Tameriň ejesi. Baý bo. Olar göçdüler. Indi olar bu ýerde ýaşanoklar. Göçdüler diýýämiň? O nähili beýle bolýa? Maňa hiç zat aýtmadylar-a? Bä, diýmek, saňa-da hiç zat aýdýan däl ekenler-ow, daýza. Ýa olara bir zat boldumyka? Adam ýaly gürlesene, inim, nirä göçdüler? Bolýa-how, gaharlanmasana. Nirä göçenlerini bilemok, ýöne işleýän ýerinden sorap bilersiňiz. Hä, oň işleýän ýeri daýzamyň ýadyna düşmeýän bolmagy mümkin. Biljime görä, men salgysyny bereýin. Seret, ine, şeýle. Hudaýa şükür oglumyň işi gaty ugruna, gaty işeňňir oglan, hemişe işi bilen, ony bu ýerden tapjagyma ynanýan. Aý ýigit, bir salym aýak çeksene. Hawa daýzajan. Oglum başlygyň bamy, Tamer bamy? Tamer agyr salgyt gelensoň bu ýeri tabşyrdy daýzajan. Siz oň nämesi bolýaňyz? Salgyt diýýäňmi? Tamer dukan tabşyrdy diýýäňmi? Allajan balam eý Hudaý. Eý Hudaýjan. Sizoň nämesi? Bu daýzaň ejesi nirä göçdikä ol? Ine, şu ýeri möwhibadaýda. Şu ýermi? Ýöne nädip beýle bolýa? O nähili, Mahmyt aga? Meň oglum nädip bu ýagdaýa düşdükä? Eý, Hudaý, biz näme etdik? Seret-ä bu ýere, Mahmyt aga, ne günlere düşüpdir meň oglum? Eje! Oglum! Eje, sen bu ýerde näme işleýäň? Nädip tapdyň bu ýeri? Men iş ýeriňe bardym, oglum. O ýerdenem maňa. Biz oýnamaga bu adamlary size tabşyrýasmy? O näme üçin olary bu ýere getirýäňiz? Men siziň işiňizi görerin. Men ejemi size tabşyrdym. Ejeň beýle alada edýän bolsaň, ýanyňy alyn-a onda. Näme üçin maňa goýberýäň? Men aýdylan işi edýän. Mahmyt aga, gaýrat et-de, sen hoýerräk-de garaş. Men oglum bilen birsalym gürleşeýin. Sen horlamsyň balam, näme boldy? Näme bolar öýdýäň eje? Ýetdirdim. Derek galmady menden. Başga näme bolsun, hemme zadymy aldyrydym. Işleýän şerketimiň ähli çegi puja çykansoň, men lagra düşdüm. Hemme zat birden boldy. Nermin täze işe başlady. Menem bir ýere girdim. Özümizi zülsemäge çalyşýarys. Ýykylmaýan, büdremeýän bir Alla bardyr, oglum. Hemme zat ýola düşer, oglum. Sen alada etme. Tamer, beýle ýeter-ýetmez günümizde ejeňem getirdiňmi? Öňki ýerine boluberende bolanokmy? Men saňa hem ejeňe nädip seredeýin? Ýok, gyzym. Men ýöne bir gezmäne geldim. Hä, men seň nähili gezmäne geleniňi bilýän. Bir içerik girseň çykmany bileň-ow-a. Ýatyp-turup özüňe hyzmat etdirjek bolýaň. Çagamyň terbiýesine-de goşularsyň. Beýle bolmagyny men islämok. Eşitýäňmi, islämok! Nermin, seň hiç zatdan habaryň ýok. Ejeme dil ýetirme, gir öýe, gir! Seret, geleni ýaňy welin eýýäm meni bimaza etmäge, ýoldaşymy maňa küşgürtmäne başlady. Öz derdim özüme ýetik. Eşitýäňmi, meň derdim özüme ýetik, düşündiňmi? Eje, öýe. Ýene bir gün, oglum. Seni çyn gysdyrma. Ýöne meň ýanyma bir bar. Belki elimden geljek zat bardyr. Nermin köşeşensoň, menem gelerin. Ýüregi gaty gysypdyr öýdýän, nätjek-dä, sen gaýgy etme. Mahmyt aga, biz gideli indi.

Garrylar öýünde bolmagyň iň erbet tarapyny bilýärmiň, Hamza? Bilýän, bilýän. Ölüm Allanyň emri. Ýöne beýdip bir otagda, ýanyňda hiç hili adam bolman öljegiňi pikir etmek gaty agyr degýär. Biz bu ýere sürgün edilen ýaly. Her hepde gözümiziň öňünde bir dostumyz gidýär. Iň erbedem şu. Adamy ölüme muň ýal ýakyn ýaşamaga mejbur etmek nähak dämi näme? Muň ýal ýalňyz goýmak. Häý, nähak diýde goýaý ýöne. Ölmezden öň entek meň işlem bar. Hawa, meň entek işim bar. Namyk aga arzuwyna gowşarmy? Namyk aga gowuşmaly zadyna gowuşmansoň, ulumsylykdan saplanandan soň Alla oňa kömek eder enşalla. Halypam, dünýädäki iň möhüm hakykat näme? Ene-ataň öz çagalaryna bolan mähridir. Onda dünýädäki iň möhüm hukuk nämekä? Ene-ataň mährine garşy olara hormat etmek. Sebäbi ene-ata çagalarynyň ýaşamagy üçin ikirjiňlenmän öz janlaryndan geçýärler ahyry. Beýle bolsa ynsabyny elden bermedik, daş ýürek bolmadyk çaga Şo hormatly we wepaly janypkeş dostlara çyn ýürekden hormat goýup, hyzmat etmeli, olaryň razylygyny alyp, göwünlerini şat etmeli-dä. Nurana garrylaryň bedenlerini agyr görüp, ölümlerini dilemek gaty näkeslik bolýar. Garry adamlar astynda ýaşan öýüniň bereket sütüni, öýe rehnet ýagmagyna sebäp bolýan bela-beterler kowujy adamdyr. Onda öýünde näsag, maýyp ýa-da garry adam ýaly ejizleri saklaýanlar eklenjim kyn. Gün-güzeranym görüp bilemok diýmän, onuň hormatyna gelýän bereket bolmasa, eklenç ýagdaýynyň has kyn boljagyny bilmeli. Alla hemme kişä bu nepisligi düşünmegi nesip eýlesin.

Gözel gyzym. Atajan. Jana gyzym, seni aç gaýlaýynmy? Hawa ata, maňa ýene kök alyp berermiň? Elbetde alaryn. Etli gutap näme? Sen aýdyňsyň alman näme? Bolýa onda. Ejem gaharlanaýsa näme? Men näme, seni maňa görkezeňok diýip ejeňe gaharlanýanmy? Diýmek, olam maňa gaharlanmaz. Ýör hany. Ýör gyzym. Ata men öwräýdä. Atla bakalım. Münhani.

Halwa satýan. Dede, kâr Ata, halwaçy gelýär. Maňa halwa alyp beräýdä, ýür. Gözel. Dur, gyzym. Gel, gyzym. Şuny aljak. Haýsy? Ýok, şu uly. Gözle. Buyur. Şar satylýa. Daýy, garaşaý. Şar. Daýy, garaş. Şar aljak. Bereket bersin. Gözde. Gözel. Balam. Gözel! Gözel, balam, nirde sen? Daýy, şar aljak. Şarlaň gaty owadan ekeni. Haýsyny aljak? Şuny. Al hany. Ýöne meň pulum ýog-a. Pul atamda. Ata! Ata, nirede sen? Azaşdyňmy ýa sen? Men azaşaýdym öýdýän. Sen haýsy mekdepde okaýarsyň? Şu töwerekde başlangyç mekdep bolmaly. Saňa şo ýerde garaşýan bolaýmasyn? Şeýledir welin men o ýere nädip bararyn? Men seni mekdebe çenli äkiderin özüm. Bolýa. Ýör onda gideli. Gözel! Gözel! Gözel! Gözel nirde sen balam? Gözel. Gözel. Balam Gözel nirde sen? Alam nerede? Vay gyzym nireye gitti ki? Nirden gözlesem kem? Aa işte o. Ama ha bizim mektebimiz. Ecem Ejejan! Gyzym! Nirä gitdiň, gyzym? Gaý gepdimä? Seýilgähde atam bilen oýnadym, soň azaşdym. Meni şu daýy getirdi. Gidipdir. Seni tapanyma şükür. Mundan beýläk meň ýanymdanam, kakaň ýanyndanam birugsat gitmegin, bolýamy? Bolýa, bolýa. Ýör, indi gideli öýe. Ýöne atam meni gözleýändir-ä? Bolýa, ilki öýe baraly. Gözel. Gözel. Gözel balam. Wah men näme etdim ha? Men näme etdim? Ay day, day. Yaşoy, ne molly, ne molly ya? Eje, seret. Öňe gel, ýaş, öňe gel. Eje, o ýerde näme bolýar? Bir näme saglap dur öýdýän. Men şepaga düýesi. Baş aýlan öýdýän. Köýnegini açyň. Atam bi. Ata saňa näme boldy? Ata tur. Ata näme boldy? Atajan. Alo, başlangyç mekdebiniň ýanyna tiz kömek ugradyň. Hawa, hawa. Hakmiýet köçesi, çaltrak.

Hawa. Allajanym agtyjagym balam melejigim. Wah meň janym. Dur näme edýäňiz? Siz kim? Men näme edýämişim? Men çagaň enesi. Diňläň gelnejem geleniňizi biläýse gaty gaharlanar. Hiç kimi öýe salmak bolanok gadagan. Çagany maňa beriň hany. Ýok bolmaz. Men oň enesi oýnatjak ony. Waý balam-a, melegim, meň melegim-ä! Eneňi tanadyňmy? Ulaldyňmy sen, uly gyz bolduňmy? Wah janym! Alýo, Nermin gelneje, bimaza aýdýan welin bir aýal geldi, enesi diýýä. Girmäň diýdim welin diňlänok. Çagaň ýanynda häzir. Derrew lukman Galyba habar beriň, gyssagly. Hawa, gaýykçynyň küregi, Dük-dük urar ýüregi. Gyzym, çaga bir zatlar taýýarlasana, Seret-ä, ajygypdyr-a çaga. Aý, meň janym-a, ajykdyňmy sen? Ajykdyňmy, bala? Ajykdyňmy, janym? Tüweleme, tüweleme. Hudaýa şükür geldi. Tüweleme. Men häzir gyzyma näme bererin? Al hany agzyňy aç gyzym. Hany aç agzyňy. Näme işleýäň bu ýerde? Git bu ýerden, eber gyzymy! Men çaga süýt berýän. Ýarysy galansoň biynjalyk bolar. Garyn aç. Näme edip, näme goýjagymy senden soramaryn-a, Nadýe. Çagaň süýdüni içir. Näme üçin ýene geldiň? Seni şul öýde göresim gelenok. Saňa düşündirip bilmedim öýdýän. Gyzym, ony ýalňyş ýatyrýaň. Ony beýdip ýatyrsaň arkaýyn dem alyp bilmez, demiger, gapdal ýatyr gyzym. Sen gepe söze düşüneňok öýtýän, git diýen şu ýerden. Çagamy nähili ýatyrmalydygyny senden soraman. Sen çaga seretmäni näbilýäň? Çagalar indi seň döwüňdäki ýaly bolgusyz ýol bilen ýetişdirilenok, düşündiňmi? Nermin gelneje, çagaň bokurdagy dykyldy. Alla jan, gyzym! Näme ederin indi? Nadiýe! Nadiýe, bol bir zat et, Alla jan! Hany maňa ber. Maňa ber. Gyzym, Alla jan! Jana gyzym. Ýok, ýok, ýok. Bokurdagyna tüýkülik üýşüpdir. Hiç zadam bolmandyr. Hany köşeşiň? Aýtdym-a saňa beýdip ýatyrma diýip. Gyzym, gyzym jan! Meň agtygym-a bi! Agşamyňyz haýyrly bolsun. Agşamyňyz haýyrly bolsun. Müdir oglum, Namyk aga görnenok, nidedigini bileňokmy? Ýok, Muhsin mollum, bilemok. Menem gaýygy-da ugradym. Ýene agtygyny görmek üçin giden bolaýmasa? Hawa, şeýledir. Ýöne eňrik garaldy. Bu wagta çenli gelmelidi. Eýella. Müdirim, size jaň edýäler. Namyk agaň ogly diýýär, hassanadan jaň edýäler. Bir zat bolaýdymyka? Duruň, tolgunmaň. Hiç zat bolan däldir. Men bir gürleşeýin, size-de habar bererin. Ýörüň. Eý Allah! Müdirim. Müdirim, men daşardadyryn. Hm, diňleýän? Hawa, men müdir. Namyk aga nähili? Diýmek, şo ýerde-dä? Düşnükli. Habardar edeniňiz üçin sag boluň, men häzir barýan.

Eý, dur hany, dur gymyldamany, dur. Sen kim bolýaň? Nirden çykdyň? Men neme? Han çyk derrew ştaýdan. Üst başyňa dagy seret sergezdan. Bol bol kim bilýä? Nirden Ýöne açyp men ýöreňi? içine girmeli ahyryn. Muňa seret-ä. Entegem gürleýäraýby. Mahmyt aga içeri buz ýaly boldy, peç söndüm, nämem gelip bir seredip goýbersene. Bolýa, häzir barýan. Bol çaltrak, bu ýerde näsaglar bolýar ahyry? Bolýa, barýan-la. Täze açylan okuw binasy ähli esbaplar bilen üpjün edilen. Döwrebap kompýuterlerden başlap, tä okuw jaýlarynyň ýatak jaýlaryna çenli bar zatlar soňky tilsimatyň önümi. Bu barada habarçymyzyň berýän habaryny diňläliň. Bu günki açylan orta mekdep ýurdumyzyň ýaş ýetginjekleri üçin uly waka bolup durýar. Täze döwrebap kompýuterler bilen bezelen synplar gözüňe diýseň ýakymly görünýär. Bu ýerde bilim alýan her bir okuwçy geljekde ýurdumyzy ösdürjek ýaş hünärmenler, lukmanlar, mugallymlar bolup ýetişerler. Bu gün okuwçylaryň begenjiniň çägi ýok. Olar şeýle mekdepde okaýandyklary üçin buýsanýarlar. Kaka, Serwet, balam, Kakajan, oglum, Serwet jan, oglum, nirde gezip ýörsüň, oglum? Sen gaty harladyň meni bagyşla, kaka. Oglum, näme boldy saňa? Ýaraňmamy seň? Oňat, kaka, oňat. Gel oturaly hany, saňa aýtjak zatlam bar. Oglum, şepagat uýasyna habar edeýin. Gelip ýaraňy seretsinler, daňsynlar. Ýok, kaka, bolan zat ýok. Şonsuzam içine gizlenip girdim. Nähili derde uçranymy bir bilsediň, kaka. Seň nepagat aýlygyň bilen bir iş açdym. Dogrusy açmaga synanyşdym. Hasabama görä gysga wagtyň içinde pulumyň üç essesini gazanyp, saňa-da bergin berjekdim. Ýöne, çaklaýşym ýaly bolmady-da. Gysga wagtda tozdum. Näçe gaharlansaň hakyň bar, kaka. Ýöne şeýle boldy-da. Utanjymdan seni görmäge-de gelip bilmedim. Soňra, belki, seň puluňy öz zatlammy, öz ýaryny Pýutgordan karz aldym. Ýöne, olam bir bolgusyzyň biri bolup çykdy. Ah, oglum, ah, Serwet jan, näme üçin gelip meň bilen maslahatlaşmadyň, näme üçin meň bilen maslahatlaşmadyň, hä? Pýutgordanam bir pul karz alynarmy, oglum? Olar bilenem bir işleşip bom ahyryn. Ýalňyşypdyryn. Saňa bir zat ederler öýdüp gorkdum. Şoň üçin hem senden daşrakda durdum, kaka. Hiç zat eden däldirler-ä? Ýok, oglum, maňa näme etdiler? Nadarlyk etdim, kaka. Hemme zady bilýändirin öýtdüm. Süýtgordan alan pulumam gitdi. Puluň üstesine göterimim mündi. Häzir olar meni gözleýärler. Hemişe gizlenip ýörün. Ýöne ýene tapdylar meni. Zordan gaçyp şu ýere geldim. Näme etjegimem bilemokak indi. Dur hany, dur. Gynanma. Bir alaç tapylar. Kaka jan. Gutulaýda. Gaýrat et. Men nädäýdim? Seň göwnüňe degmedik bolsadym. Beýle bolmasa-da bolmazdy. Gynanmaň, goýuň indi. Özüňizi horlamaň. Serediň, ýagdaý gowlaşýar-a. Nejda, sen ilkinji kömegi etmedik bolsaň. Kakam bu wagt ýaşamasady ýaşamazdy. Enşallah indi kakam gutular. Enşallah. Bilýän. Özüne gelensoňam ýumşamaz. Bizi bagyşlamaz. Ýöne indi kaka bolamsoň oňa has-da gowy çünýän. Bilýäň. Hawa. Biz ýaman ýalňyşdyk. Çaga ýaly bolup kakaňdan öýkeledik. Beýtmelidäldik. Gaty ýalňyşdyk. Nermin. Ejeme rehimsiz daraşdyk. Ýalňyşdyk. Bir zat edip muň öwezini dolmaly. Ejeňi ýanymyza almagyň ýoluny gözleýäňmi, Tamer? Muny ýatdan çykar, janym. Ýeter-ýetmezçilik bilen ejeňe seredip bilmerin.

Ýatdan çykarma, garry adamlaryňyz bolmasa köp bela-beterlere duçar bolarsyňyz. Bu başymyza gelen zatlar. Hemme zat, hemme zadymyzy ýitirmegimiz. Adamyň çökmegi, hemme zat. Ýok, ýok, bu dogry däl. Bu bolup bilmez. Haýyr. Ýok, bu dogry däl. Haýyr, bu dogry däl. Bolup bilmez. Dogry olamaz. Dogry däl. Tamer. Tamer. Tamer. Tamer, dur gitme. Tamer. Tamer. Tamer. Tamer. Allahjan. Tamer. Allahjan. Allahjan ne bolýar? Allahjan. Ağlama gyzym, köşeş, ağlama. Enesi kömek ediň. Sakin Köşeş balam. Köşeş gyzym. Sakin. Köşeş. Gel balam. Gel. Gel jana. Balajygym. Gaýgy etmäň indi. Kakaňyz gutular. Serediň. Özüne gelýär. Ata! Ata jan! Güzel jan! Eňňek bolup geçsin namga aga! Uly howpy ýeňdiňiz! Sag boluň, ýoldaş lukman! Dogrymy aýtsam maňa däl-de, Nejda gelniňize sag bolsun aýdyň. Gelniňiz ilkinji kömek etmedik bolsa, iş ula giderdi. Eňňek bolup geçsin-dä! Sag boluň lukman! Sag boluň! Gyzym, men saňa gaty minnetdar. Meni halas etdiň. Men nadan garryny bagyşla gyzym. Şepagat oýalygyndanam bir iş şomy diýip, şol ketçilik edip durupdyryn. Elbetde gowy iş, özem iň mukaddes kärleriň biri. Menden aýyplaşma haýyş edýän. Oglum, men seňem göwnüňe degdim. O nähili kaka? Kaka jan, gaýta sen bizi bagyşla. Munça ýyllap seni agtyk söýgüsinden mahrum edipdiris. Enşalla, galan ömrümizde ýalňyşymyzyň öwezini dolarys. Indi hemmämiz bile bolarys. Hezillikdigini atam bizde bolýa. Ata, maňa her gün etli gutaw alyp berermiň? Elbetde alaryn. Näme üçin almaýyn? Güzel jan. Balam. Eý Alla. Nadiýa henizem gelenok. Gijä galdy. O bu wagta çenli gelmeli-ä. Näme boldy? Näme bolýar saňa? Pikir edip kelläm güwläp dur. Bergim bardy, bu gün iň soňky gün. Ýöne pulum ýok. Näme etjegimi bilemok. Berip bilmesem jaý almaga gelerler. Bu ýere mal raýsaga köçede galmaly bolarmykak diýýän. Wiý. El ýalygyny galdyrypdyr. Kim? Ejeň? Wah jana. Eý Alla. Meň eden işim diýsene. Näme boldy eýgilikmi? Men nähili günä iş etdim? Eý Allajan. Bu bular nirden çykdy? Näme boldy aýtsana. Meň ýüregim ýarylýar häzir. Garaş Tamer. Garaş. Düşündirjek. Özüm bir dürsäýin. Serwet, sen şu ýerdedigini anyk bilýärmiň? Hawa, agam. Tanaýan dälsiňiz. Gepe size düşünjek adamlar däl. Düşünerler, düşünerler. Adam bolsa düşüner. Salam. Giriň hany, başlyk size garaşýar. Bolýar. Onda o çegi haçan alyp çykýaň? Geçiň. Geçiberiň. Geçiň. Bolýa, soň gürleşeris. O-how, Serwet. Ahyry geldiň-ow. Görýän ol ýeke gelmensiň. Siziň bilen gürleşmäge geldik. Bu ogluň bergisi näçe? Bu barada gürleşer ýaly zat galmady. Serwet gaty uly ýalňyşlyk goýberdi. Özi bilmejek puluny karz aldy. Mendenem gaçmaga synanyşdy. Muň jezasy belli. Siz gidiberiň, serwet bärde galar. Oglum, beýtme. Oglum bir ýalňyş iş edipdir. Bergisi näçe bolsa üzeris. Mugallym, Muhsin mugallym, meni tanamadyňyzmy? Men Ekrem. Ekrem? Ha? 1200 96 belgili garagol Ekrem. Mugallym belgimi meýatdan çykarman. Ekrem, sen betli edýädiň. Ýöne gaýratly okuzdyň ahyry. Nädip bulaşdym bu kapy işleri? Siz soramaň, men hem aýtmaýyn mugallym. 7-nji synpda kan kakam aradan çykdy. Men işlemeli boldum. Soňam şeýdip bulaşyp gitdik. Yz ýarasyn oglum. Siziň isleýşiňiz ýaly bolup bilmedi, mugallym. Hemişe iň soňky derwezäňizi dürtseňiz çagalar diýerdiňiz. Ýöne, men o derwezäni ýitiräýdim öýdýän. Geçiň, mugallym, geçiň, dik dursuňyz, geçiň. Ýok, ýok, ýok. Köp minnetdar, sag bol. Şu bergi meselesini gürleşeli dynaly. Dil hat bermelimi nämemi? Men ine nepagat aýlygymy Mugallym, o bergiýem üzüldi. Ýatdan çykaryň ony. Beýle diýmäň balam, men muny kabul edip bilmen. Hiç hili gürrüň ýok mugallym. Men näme etsemem siziň hakyňyzy ödäp bilmen. Sizi görmegiň özem mende bir wagtky gowy häsiýetimi ýatlatdy. Rugsat ediň, menem elimden gelýän şu kiçijik kömegi edeýin. Maňa berjegiňizi ogluňyza beräýiň. Serwedem mundan beýläk beýle işlere goşulmasyn. Durmuşda täze sahypa açsyn. Hakyky iş tapynsyn. Sag boluň. Hojam. Mugallym, haýyş edýän, oturyp çaý içiň. Ýok, ýok, ýok, bolmaz. Aljyrap eliňizem öpmändirin. Ýok, balam. Rugsat ediň, eliňizi öpeýin. Sag bol, ömrüň uzak bolsun, balam. Muhsin mugallym, men size hiç bir zähmet puja çykmaz diýip aýdypdym.

Gowy görüp bilmek üçin gowy seretmeli. Bu-da diňe Allanyň görkezen ýoly bilen bolup biler. O nähili beýle bolýar? Ene-ata hakyny Alla haky kabul edip ynanan adamlar ondaky gözellik we hikmet nagyşlaryny görüp bilerler. Şeýle bolansoň garrylardan bizar bolduk diýmän olary hoşal etmäge çalyşýarlar. Ana şo-da olary jennet belentliklerine tarap göterip,